וועלקאם טו די האוז אוו די ווי גייס, לאמיר ענק ווייזן א ריזיגע הויז וואס איז א מורא'דיגע מורא'דיגע גוטע אפארטוניטי פאר מענטשן וואס זענען ארויסגעקומען פאר די ווינטער אדער מענטשן וואס ווילן האבן פאר זיך צו וואוינען אויף פאר אונטער זעקס הונדערט טויזנט דאלער א ריזיגע הויז ממש די גרעסטע וואס איז דא יעצט אוועילעבל ס'איז טערטי טרי הונדערט סקווער פיס ס'האט פינף בעדרומס ס'האט כ'מיין א טרי פול בעטס און וואן ענד האלף בעטס גיימיר זעהן גיימיר אינעווייניג די הויז ס'האט א טרי קאר גאראדזש א ריזיגע פול כ'האב נאך קיינמאל נישט געוואוינט דערין און ממש ברענד ניו און ס'האט א הויעכע הויעכע דאך א היי סילינג און עכט עכט עכט גרויס לאמיר ענק ווייזן טוט זיך קום אריין סאו מ'קומט אריין דא דא האבן זיי א ריזיגע פלעקס רום בעסיקלי ליווינג רום ספרים שטוב זייער זייער א שיינע גרויסע סייז צוויי ווינדאוס ארויס און דא קומט מען אריין דא דא א האלף בעט פאר דאונסטערס קאנס געסט וואטעווער דארפן דארפן גיין אין די טוילעט דא דא א האלף בעט ביוטיפול און דאס איז די קיטשען דיינינג ליווינג עריע איז די קיטשען איז א ריזיגע שיינע גרויסע קיטשען אקארדינגלי צו אנדערע הייזער. זייער א שיינע גרויסע סייז, ריזיגע איילענד, צוויי סינקס, אלע אפלייענסעס איז אינקלודעד אין די פורטשעס, דא איז דא א ריזיגע קאונטער טאפ, און דא איז דא א ריזיגע וואלק אין קלאזעט, זעהסט דו קומסט אריין, דאס איז א וואלק אין פענטרי, וואלק אין פענטרי, קענסט אנפילן דא מיט עסן, מיט טעפ, מיט זאכן. יעצט גייען מיר זעהן, דא פון די קיטשען עריע קומט מען ארויס דא צו די גאראדזש, די גאראדזש איז א טרי קאר גאראדזש, זייער א שיינע סייז, באט פאר אונז גייען מיר אריין צו די גאראדזש, איז דא דא א סטארעדזש רום, וועסט קענסט טוישן א ריזיגע גרויסע רום קען דאס טוישן באקסעס ווען ס'קומט ארויף פאר פסח פון בינגא באקסעס גרעיפ דזשוס מיט פעיפער גודס וואטעווער און דא גייט מען אריין אין די גאראזש די גאראזש איז א טרי קאר גאראזש קען זעהן זייער זייער גרויס דא פיט אריין איין קאר נאך א קאר און נאך א קאר ס'פיט אריין דרײַ קארס דאס איז א ריזיגע ריזיגע גרויסע ליווינג דיינינג עריע זייער זייער זייער א גרויסע ספעיס היי סילינג לאמיר ארויס גיין די בעק יארד נאכדעם גיין די ווייזן אנדערע חלק פון די הויז. סאו קומט ארויס די בעק יארד, די הויז האט א לעיק, ס'האט א ביוטיפול לעיק וויו, ביוטיפול פול, ס'האט א טשיילד סעיפטי פענס, ס'האט א ביוטיפול טשיקוזי, הייסע טשיקוזי, און די גאנצע וואסער איז טעמפעטשער קאנטראלד, דאס איז ביוטיפול, ביוטיפול שיינע ברייטע סייז, ביוטיפול פעטיאו, מ'קען דא זיצן פארברענגען, די וואסער, מ'קען מ'קען ממש משוגע ווערן, דאס איז דאס איז די בעק יארד, קענסט זען דרויסן נאך דא אביסל אפאר פיס אראפ, קענסט צו לייגן ביימער אדער זאכן, דאס איז די בעק יארד פון די הויז, ביוטיפול ביוטיפול שיינע הויז, אלע הייזער ארום די הויז זענען וואן סטאריס ביידע זייטן סאו קען נישט אריין קוקן אין די בעק יארד, און ס'איז זייער א פרייוועט סיטואשען. דאס האבן פריער געוויזן די קיטשען דיינינג ליווינג עריע, לאמיר קודם ווייזן די לאנדרי רום, לאנדרי רום איז זייער זייער א גרויסע רום, זעסט? וואקסט אריין. צוויי די ספלעט אפלייענס איז אויך אין קלארער ס'האט א ס'האט א א שעלף דא און דאס איז די מעסטער די מעסטער ברוך השם זייער זייער א שיינע גרויסע רום און דא קענסטו זעהן די פענסטער דא לאמיר משוגע ווערן פון די וויו אזוי און דא וואקט מען אריין דא קומט מען אריין אין די מעסטער בעט דאס איז א שאוער ביוטיפול שאוער ס'האט אפילו א ווינדאו און דא האט עס א טוילעט עקסטערע רום צוגעמאכט צו צו מאכן די טיר עקסטערע טוילעט דא דא א קלאזעט און דאס איז נאך א רום, איים סארי דאס איז א וואלק אין קלאזעט, און דאס איז די דאונסטערס, יעצט אפסטערס, לאמיר אריין אפסטערס איז זייער שיין אויסגעשטעלט, ס'דא צוויי דזשעק און דזשילס ווי מען רופט עס, דזשעק און דזשיל מיינט צוויי בעדרומס שעירט וואן פול בעד, ס'איז זייער גוט פאר קאפלס קומען מיט קינדער און זיי דארפן האבן ווייסט א אייגענע טוילעט און דאס. א ריזיגע לאפט צו סיטינג עריע, דריי ווינדאוס קענסט ארויס קוקן אין די פראנט, ביוטיפול מקען זען די זון, די הימל, די גראז, ס'איז ביוטיפול ביוטיפול שיינע שיינע סינערי פון דא אראפ, און דא דאס דא אונזער זייט דאס איז צוויי זייטן, יא צוויי זייטן, דאס איז צוויי דזשעק ענד דזשילס, ווייזן נאמבער וואן דזשעק ענד דזשיל האבן דא אזוי אזוי, סאו קומסטו אריין דא האסטו בעדרום נאמבער וואן, בעדרום נאמבער טו, א פול בעט, פול בעט, באט אלע בעדרומס. הויז מיט אלע בעדרומס קומסט אריין, אלע בעדרומס האבן א ווינדאו, א קלאזעט, א פול קלאזעט, געהעריגע קלאזעט מיט שעלווינג אריינגעלייגט, און די בעדרום האט אויך קלאזעט מיט שעלווינג, דאס איז בעדרום, דאס איז צוויי בעדרוס מיט א פול בעט, און דא האסטו נאך א צוויי פול בעט, וואס דאס איז אביסל בעסער געבויט, כ'וועל דיר שוין מסביר פארוואס, דא האסטו בעדרום נאמבער וואן און בעדרום נאמבער טו, סאו למשל די בעדרום קען גיין למשל פאר א קאפל, יא, ווייל עס האט א גרויסע קלאזעט אויך, דאס האט אזא האלבע וואלקן קלאזעט, און דא איז זייער אינטערעסאנט ווען מען קומט ארום דא קען מען זיך טרעפן אין די אנדערע רום, סאו דא האסטו א שעירד בעדרום מיט די מיט די רום, סאו דאס איז די בעדרום, זעהסט? און דא קומסטו אריין האסטו אזוי ווי פאר א בעיבי רום, כאפסט? א קומפ פאר קינדער, און די קאפל מיט די קינדער שעירן די זעלבע בעדרום, דאס איז בעיסיקלי די הויז.